Hwɛ ho yie paa. Tumi a ɛkita wo a, ka yɛ sɛ w'adeɛ baako pɛ wode boa no na nka ɛbaa yie hwɛ no ho fɛfɛɛfɛ. Wotumi kɔ n'anim abrabɔ mu. Abɛwe kɔɔ nsɛ sɛ wɔtena wo nkyɛn. Nso tumi a ɛkita wo no a wode sɛ wo ban. Wode sɛ no kodwo kodwo kodwo kodwo. Na meka mo ate aseɛ sɛ adwene da nso ma yɛnni ano.
Wo soo daeɛ na dɛn? Me soo daeɛ na me ne obi asɛ nipa asɛ ɔnyɛ nipa sɛ ɔyɛ tiatia ne ne ho soso na ɔde ɛɛ gyata yi adura ne ho saa

Sɛ sɛ mehia biribi a, menka, ɔbɛyɛ ama me. Ee, na ɛsɛ wotie. Wotie na woaso dan na obi se nea ohia bi ɔbɛyɛ ama wa. Sɛ nka eye o. Abe papa da yɛ wei die. Nipa no ho ohu, onye nipa o. Ebia,
ɛnti ayɛ meka sɛ nka twɛmpena twɛmpena no woyɛ bi akyɛ.

Yɛn nyinaa yɛso, nti sɛ ɔyɛ nipa o ɔnsɛ nipa o daeɛ mu deɛ wotumi mema so daeɛ na mene nantwie didi da a mene ne tete bu one on one paa nantwie okita fork ne knife a bɛkɔ akyi. Papa na wopɛ ne saa taa daeɛ na ɔne gye ho. Me sɛ na sɛ

Maka asɛm akyerɛ wo sɛ, ɛnyɛ daeɛ bi, yɛn nyinaa ɛso saa da no, me me ne nantwie ato nsa adidi wɔ daeɛ mu da. Ɔte hɔ na meto hɔ, me ne no ne no ɛtena kaa mu ɛkɔ ayi S5 ɛkɔ gye ɛmo, ɔtea na metea na yɛ ɔkita fork and knife na ɛtwi. Na sɛ daeɛ no moyɛ w'adamfo? Ah!

Hwɛ, wo deɛ, wei nyɛ ayi biara, sɔre, sɔre kɔ, sɔre, kɔyɛ nea woyɛ. Ɛnnwen ho pii, ɛɛdae. Wate? Ɔba no ɔne wo di dɔ, wo nso ne ne di dɔ. Wate? Ee, yalo, yalo. Mehu honhom a ɔtwe kora sei da. Nipa yi, me se. Memfaa no mmaa no. Ɛyɛ me dema no kɛkɛ na aka. Hello, wadɔ hyia ne akɔda yi da. Wadɔ hyia ne akɔda yi da. Ɔkɔdware ana ne bɔ no wadwadeɛ. Wɔte hɔ ana wɔ. Wɔyɛ wo dan mu apan. Mehu honhom a ɔpa wadeɛ yɛ mma asɛm sei da. Medeɛ medeɛ wɔafi mu fie a memfa me ba ne ma saa honhom W'abi bi. Ah! Wowɔ akɔdɛ wɔ ne da yam saa. Ɛbɛ dɛ na ayɛ yi. Oh. Ɛsɛ na akɔdɛ yi. Wɔnte aseɛ. Sɛ de nti ahohom no. Honhom baako, da biara Honhom baako na ɛne no di dɔ. Honhom baako na ɛfa noɔ. Wɔ ɔ yellow nso so, wonyɛ nice. Oh, ɛnti ne kwan sɛ nka wobɛmpɛn ɔbaa ne saa. Ah, wei deɛ me nkoa me sɛm ka. Eh, otuo. Mpanyinfoɔ na ebu wɔn dɛ bi anaa mpanyinfoɔ yɛ taa ka asɛm bi sɛ obiara ni hɔ a wayɛ tuo na ɔde aku ne ho da na sɛbio kɔnfo bɔne a ɔtena kurom sɛ ɛɛ eh, kuro no mmɔ no ɔti mu bi oto adeɛ a woyɛ hwɛ ho yie hwɛ ho yie paa tumi akita wa. Kae sɛ w'adeɛ baako pɛ wode boa no na nka baa yi ɛhwɛ no ho fɛfɛɛfɛ, ɔtumi kɔ n'anim abrabɔm. Abɛwen, ka ɔnsɛ sɛ ɔtena wo nkyɛn. Nanso tumi a ɛkita wo no, haa wode sɛ wo ban. Wode sɛe no kodwokodwokodwokodwo. Na meka mo ate aseɛ sɛ adwene da nsuo mu a yɛnni ano. Na m'ani nhwɛ wo. Me me deɛ mede yɛ yɛ. Mede yɛ abusua nyinaa yɛ. Hwɛ me mma. me nananom kwan a wɔkɔ mu ni. Adɛn nti na ɔdeɛ deɛ ɔde yɛ saa? Mefiri da mbaa ha na mehwɛ wo dinn. Sɛ wo saete me a, ka bɛhu sɛ yes. Na aboa no, ɛsɛ wa wa ɛka sɛ waha no a, wɔn nso wɔnka wo. No nti a, hwɛ ho yie ma ba bɔkɔbɔkɔ. Fa tu ho fo. Ɛnyɛ saa a, wosɛe nneɛma wote asɛm a meka kyerɛ
ɛtwatia wakasa pii me so matie ne nyinaa na mpanyimfoɔ korɔ no ana ɛka sɛ baabi odwan pɛ na ɔde ne fufuo bɔ mena ɔpoku na nyɛ ne nku sɛ ɔde bɛyɛ ɔyera gu ne kaa mu a ɛnyɛ wasɛm Sɛ ɔbɛte deɛ ɛyɛ ne ho a, ɛnyɛ w'asɛm. Sɛ ɔde bɛyɛ pɔkerɛ, ɛnyɛ w'asɛm. Ɔde bɛyɛ nsanfuo anom a, ɛnyɛ w'asɛm. Sɛbe, wo na wanya wo tumi, ɛna wo deɛ nipa anim onyam na wopɛ. Ɛna me nso meyɛ me enjoyment ɛwɔ me me me me honhom mu a, mesrɛ wada. Yɛ wo deɛ na menya me deɛ. Woba meeting a, wote bɔɔde ahaban so na woba. Me nso magye me deɛ, me me me me magye Benz, Benz ɛna meretwi no sunsum mu. Yɛba sunsum mu a, woyɛ last boy. Yɛka sunsum asikafoɔ anka ho. Committee a ɔna aka nkonnwa gu, ɔna apaake nkonnwa, ɔna atutu tent. Ɛsɛn sɛ wode wiase agyapadeɛ na apɛ. Me megye ne honhom mu. Nti mesrɛ wo. Bɛrima no nso a ɔwɔ ha, me ba no, ɔwɔ sika yie. Kɔ sunsum mu wiase a wonim no yado. Wopɛ sunsum mu mpanyimfoɔ a, ka ho bi. Nti meserɛ wo, ma me andwan. Ɛ o to.
Na wo so yɛ nea wobɛyɛ. Meka asɛm akyerɛ wo, nantwi bɛrima, ne sradeɛ dɛ paa. Ɛkyerɛ sɛ meyɛ akoma yareɛ. Ɛkyerɛ sɛ meyɛ akoma yareɛ. Seesei na wonim sɛ woreyɛ wo ba no, na ka ehu sɛ da bɛda wo sɛ atim no. Oto, hwɛ, saa berɛ no honhom biara nni hɔ a ɔbɛba nkyɛn. Abɔfra na anka ebetumi aboa wo ama woasɔ leɛ. Na saa da no abɛdu ho, meka biribi a. Ɛna wɔamu m'akonnwa no. Wayi, ɛmu m'akonnwa. Asɛ anka ntie no yie. Na saa na abɛyɛ de a, hɛ, ɛneɛ mpanyimfoɔ na ɛka wɔn asɛm bi. Ɛ maka, menya nweeɛ. Mma bɛrima no, mema ne nwale wo ba no. Yeah.
Hmm.

Esum ne hann ne twa ka. Sɛ sunsum mu na w'awade a, anisoɔ deɛ ɔyɛ vɛɛ den, ɔyɛ sengere, ɛnsɛɛ kyen. Nti ne network no anyɛ akye wo ba ne network no deɛ wo boa. Ɔmo wo adi awu. Ɔbɛya hwɛ me ka me sena ɛsɛ sɛ yɛyɛ no honhom mu na wo antumi anyɛ yɛ a yɛbɛba honam ani.
Na sɛbisɛbi mpanyimfo na ɛka wɔn asɛm. Wɔn se wonim sɛ woyɛ wo to aboro na wosɛe wo yam.
Wote asɛm yɛ ka no? Ɛnko ba biara. Ɛno akyi mba yɛ. But peace.
Wo ba no wɔ kora ɛmfa. Na sɛ wo se woyɛ bɛrima kɔtwe me ba no wɔmɛwale wo ba no.

ɛnneɛ sɛ. ɛnneɛ ma awadeɛ na afei mi de wai. mate. ɔbɔ esiki na kyerɛ mi saa deɛ no ɔwɔ adwene tu onye sika wia de akɔ wɛ nkwadaa no sɛ ɛyi honhom wowɔ records wo ahwɛ deɛ wowɔ records a putɔ maake gyaase mu nyɛ nyɛ me na me mɔ mu wie Atitirifoɔ awuo wɔ Ghana nyinaa me a me mmɔ din ne ɛma mpanyinfoɔ ne ama ɔma ka nyinaa. Deɛ ɛha me koraa ne sɛ sɛ ebia madu abɔntene na mafa me ho na wɔn bɔ gye me so atwa tia atwa tia ɛno deɛ nokorɛ asɛm ni a me ti ma da etu akɔ yɛ abɛma yi deɛ ɛdɛ yɛ a wɔn yɛ bɔ bɔ yɛ bɔ adwo so saa. sɛ wonya nipa fo na wotie meka asɛm bi akyerɛ meka ma na nhyɛ wo tirim menka nkyerɛ wa mpanyimfoɔ sɛ aboa bi a odidi kɔ baabi a naso bɛdwo no biribi ase no obi ntɔ nsa na ɔde ahyira no busuafoɔ da me woyɛ yɛ a mepɛ Sɛ bi, mpae a da biara bɔ ma sɛ wobɛkɔ w'anim na baabi a woannya nnuru so no, wohia hokani sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Nanso, sɛ worekɔ baabi na w'akoma mu anaa wo tirim no ntene wo a, ɛsɛ sɛ ɔsan. Nanso sɛ ɛyɛ kaa si hɔ na sɛ ebenya accident a, Kɛ ɛtwe accident a bɔ ho nko bienu ɔbɛforo da efie na akɔ wɛri no mesrɛ wo ɔdawuruma wodɔ baa ne deɛ nanso nyɛ adeɛ a mɛmɛgyinam sɛ agya makɔkɔgye awadeɛ ɛwɔ fie ɔma wo da Nyɛ deɛ meyɛ saa da. Nyɛ sɛ mebɔ mmɔne anaa bisa. Ɛse papa sɛ ɔpa nwoma soɔ no nye n'anum dɛw na mmom ne yɛ ntia.
Papa. Papa. Ne ba sisi ɛ. Papa papa wobɛkɔ.
Wobɛkɔ papa mepa kyɛ wo. Me ne wo mmienu nko ara na ɛwɔ dan mu. Papa m'ade ayera.
Wode na ayera. Papa m'adeɛ bi ayera. Mehu biribiara. Papa me sika ayera wɔ dan mu.

W'adawuruma kyerɛ sɛ me ho koraa dwiri me. Wonte aseɛ
sɛ mu deɛ na wonte aseɛ no efie hɔ wura no na wonte aseɛ anaasɛ awaleɛ na wo wo awale na ɛma so.